Aw Pu Chairman, kan resource person te sawi za zet chu kei chu ka rawn sawi lo tur a ngai ila hun a tlai tawh ang reng a, chutih rual chuan a beng var thlak em em mai a, hetiang hun MZP in an buatsaih hi a lawmawm kan ti khawp mai a, hmasain Vial Cross neh zo a ka nia, MZ MNF party atanga lo kal ka nia kan thiante pawh an rawn kal nual a, sawi thui ka tum lova A hmasain kan resource person te an fakawm viauin ka hria a, vawinia hian min hrilh beng var viau a, chutih rual erawh chuan an ngaihdan leh eng nge ni kalkhawm tena ngaihtuahna kan sen theihna tur atan an mahni an inbuatsaihna atanga kan inralrin dan tur eng emaw a tawpah hianin hei Pu Khamai chuan a rawn ziak a, kha laiah tak khanin eng emaw deuha khan a kinah zawhna hei pahnih khat han dah tel kan duh bawk a, kan sawi teuh mai a, thenkhat khanin hei mzp in hetiang hun an buatsaih a, hunah taka che thin a ni tih a rawn lang a, a hunah tak che thina thenkhatin a kan sawi viau lai khan Ni kum lampanga kawng zawn han huai hawt vak vak te ang te chu thenkhat kha chuan a hun an tih chiah ka ring chiah lo a, thenkhat kha chuan in tunah chuan a hun an rawn ti leh chiah tawh te pawh ni mai thei bawk a, eng pawh ni se langin helai hmun hi political benefit kan zawnna tur a niin ka hre lo va, e kan ram kan hnam tana a tha ber tur nia kan hriat kan sawi ho na hun tur leh kan in ralrin na tur atana ruahman na tangkai tak a ni tura kan in buatsaih na hun tura ni tura kan ngai a, e. Inrinsiakte, inrinlohsiakte leh a inhlauhsiakte tih lampang ai mah khanin kan resource person ten Article three seventy one G chungchang te a rinawm eng nge ni a ngheh na lai a awm rualin nghet lo thei a nih dan te. Tin, chutiang bawkin kan ILP chungchang te eng te engatin nge ka constitution ah ziah lan a nih ve si lo han tih lai te eng te pawh an rawn chhang felfai tawh viau in kan hria a. Khang mal te te ah khan sawi tur tam tak a awm rual in a ti rei tu ah tang thei in kan hria a, vawiin ni ah a bik tak in ILP bik a kan sawi duh chu a him loh na leh a him na lai ah hi keimah ni ah thui tak in a in nghat in ka hria a, vawiin nia heti zat dan awm ah dil a dil a piang pek an ni tih bawk si a, khati lai kar ah a him loh na lai ah hi a bul ah chu Kan sorkar a ni kan tih tho rual hian a hmangtu mihring te zawk hi kan nihna chen tam tak a awm a ni. A danah kan zawm tur a awm vek a, mahse a sponsor tu ho hian kan zawm tha peih reng reng lo a ni. Kan hnan thaw zo a, khu ta zuk dispose tur kan nia, kan ngaihsak miah lo va, chuvang chuan keimahni zawk a hi ih, Kha dan kan zawm lo avanga hremna tur dana hi siam a ngai zawk em awni aw ka ti a, chu chu keimahni zawkah hi i enge ni zel tan tih lampang a nih loh pawn fine tal hi awm se tha in kan ring a, i kan vai chawrah kha a permit a tawp tawh a ka dispose lo anih chuan kha ka dispose loh avang khan fine ka chhun luh tur hi awm ta sela vai awm tha duh loh avanga ka chawi fo chuan i leh keimah Negligence avanga ka chawi fo dawn chuan eh enge ni ih keimahni zawk hian dan hi kan zawm tha deuh ange maw tih ngaihtuahna kan nei a, keimahni zawk hianin kan enkawl hei mahni zana eh Central OMA hmalaknaah pawh kan veng branch ah te pawh kan han check a, a dik a dik chuanin a vai lam ih that chhiat pawh a awm tho rual khan vai that chhi ho ngaihsak vak lo ho kha a bul chu an pu te that chhiat vang a ni tlat a ni. Chung chu ih a taka kan hmuh a ni a. Chuvang chuanin ih helaiah hianin keimahni zawk ina kan tawrh theihna tur leh kan find theihna tur dana hi ih zam tel a tha awm mange tih ngaihtuahna kan nei a. Tin, nichina an sawi tawng khanin ih. Tual chhung sorkar anga Assembly in bill an pass Governor in a an pawm duh loh chungchanga pawh kha sorkar chuan hma lakna kalpui zel pawh lo ni ta sela tual chhung bika kan apply theih kha a awmin kan hria a. Tunah hian veng tam taka a bik takin a lp chungchangah hianin. an ko khawm a ni. Registration fel fai tak YMA ten an nei a, a tawp hun a chuti ka ti tia kha. Khal hei hi ti vek ta ila chuanin tam taka hi dan lo a awm a hi kan solve theiin ka ring a. Chulaiah chuan hei kan awmna veng te pawn chutiang chu ruahmanna kan nei tan mek a. Helai hi awareness kan neih a thain kan hria a. Chung chu kan invenna helai ILP chungchang bikah chuan khalai kha keimahnin kan apply thei nghal niin kan hria a. Tin, i a lehlam zawng chuanin i bjp ina Hindu tak maia One Nation, One India tih policy an han kalpui a, an han che sang sang mai leh a, engmah pal tliah pawh hlau lo a an han tia hi Hindu tak rilru atang chuanin a nuam awm ang emaw tih ngaihtuahna min neih tir a, i a lehlam zawng chuan Mizote kan Extreme khawpa kan mizona kawngah te kan Kristiannah te mak deuh mai chu kan Kristian tir vai ramah pawh kal ila, engtik lai ma inkhawm ho a zai khawm ngai reng reng lo khan han Kristian chuan inkhawm tir kan han tum tlat mai zai zai khawm tir kha kan han tum an tih ngai reng reng lo kha practice tir kan tum tlat mai a ni. Chutiang deuh chuanin ih keini pawh hian keimahniah kaihluh zel kan tum tho mai a Kristian tir kan tum pawh hian. E, an thil tih hi a tha e ka ti na ni lovin, a, Hindu tak maia hemi chungchang an han kalpui lai hi chu anmahni thlirna atang chuan a nuam awm ang e tih ngaih tuna min neih tir a, amaherawh chu dan a awm a, danin mi tinte min humhalh a, sakhaw tinte min humhalh a, chulai, a, eng nge ni, mau sam em em maia hnam hnufual te, dinhmun te ngaihtuah lek loa an kal chho zel a nih erawh chuan nichina, e, Pu Muanpuiin a sawi ang deuh khan Paltliah an la nei ang a chung chu kei ni. Zofa te tan hian eh khawvar eng kan hmuhna chan rimchang tak a ni zawk mai dawn lo maw ni le tih ngaihtuahna te min neih tir a ni. Tin eh rawtna emaw ah kha ti lai hemi chungchang vei nia heti ang buatsaih a nia ah a rinawm lohna lai te leh a hlauhawmna lai kan sawi kha a tha vel vek a. Chu ai mah chuan in eh rawtna ang deuha ngaihtuahna kan nei a chu I, kan hruaitute hian ralkhel dar tunah vuakin a awm chho tan a, kan hlau emaw kan hlau lo emaw eng emaw hi chu a la thlang chho zel dawn atin a ngai reng pawh hian awm se, bjp ni lo, congress pawh rawn sorkar rawh se eng pawh ni seng kan hnam hi kan in auh thar a ngai tho tho a ni kan thanharhna tur atan. Chumi atan chuan heng thil lo thlengte hmang tangkai hian heng thlir hian I all NGO leh all political party meeting te hi buatsaih ta sila, chungah chuan zalen takin ngaihtuahna te sawi ta ila, official takin party tin te advance deuh takin sawmna siam ni ta se, tla chawp deuha inhrilh ni lo khan party tin pawn kan ngaih dan te pawh kan sawi theihna tur khanin khatiang deuh te khanin kohna advance te awm ta sela, chu chu a hlawkthlak viau lawm maw ni le kan ti a ni. Chung kal tlang chuan lung rual takin kan hnam kan ram tana kan pen phawt hi chuanin ah khu lam khuan engti pawn min ti seng, kan hma bak atan chuan a pawimawh ber chu lung rualna a ni. Ei bara in to in to delh tur pawn lung rualna tho a ngai. Tu maw policy kan sawi chhiat reng a, in in to delhna tur ah tu pawn rawn sawi sela, A khatlam kan ih a sawi chhe pawl leh a duh lo tlat kan awm reng kha chuanin kan inlungrual theih lo chuan awmzia nei chuang lovin kan hria. Kan inlungrualna turin ih all NGO leh political party ih meeting neia ruahmanna kalpui kha a thain kan hria a. Zawhna ih nichin a kan sawi ang deuh khan ka ning lo a chu tuna three seventy one G chungchangte ah leh ILP chungchangte engte tin CAB pawh Ta se tih kha kan thlir a ngai ta a, chu laiah tak chuan ih hlih ni turin lo ngaihtuah ta ang ila chumi a nih lohna tur atan chuan engtiangin nge vawi nia kan resource person te hian ih kal khawm te ah hian hlih a nih lohna turin ngaihtuahna min share theih point pahnih khat an nei em le ih kan ram Kan hmalak chho zel dan tura a step tih lai te ah kha ka zawhna ni bawk in an ngaih dan remchang an rawn share leh theih chuan kan duh bawk a ni e. Lo me?